Башланды инде ул 1978 нче елдан. Бер көн дә калдырмыйча бөтен күзәтүләрне алып барам һәм кәгазьгә төшереп барам. 80, 85, даже 90-га хәл туры килә ул. Ә менә быелгы карның безнең табигать өчен, гомумән авыл хуҗалыгы өчен уңай һәм тискәре яклары нәрсәдә булачак? Безнең климат әкрен генә Казахстан климатына охшап охшамый микән дигән фикерләре бар аларның да. Ә менә без бәрәңге алу яки бәрәңге утыртуларны вакытында эшлибезме хәзер? Миңа калса, ничектер елдан-ел иртәрәккә күчә бара кебек. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Сез Ватаным Татарстан газетасының махсус проекты Җавап бар тапшыруының чираттагы чыгарылышын карыйсыз. Безнең бүгенге кунагыбыз Халык синоптигы, Балтач районының Яңгул авылыннан килгән кунагыбыз Әмир абый Шәрәфиев. Хәерле көн, Әмир абый! Хәерле көн!
Татар газета-журналларында, телевидение, радиоларда еш яңгырый халык синоптигы буларак, әмма без сезнең үзегез турында шәхси мәгълүматны бик аз беләбез. Сез кем, ничек кереп киттегез менә бу өлкәгә?
Мин үзем Арча районы Урта Апшалым авылында туып, шул мәктәптә 10 классны бетергәч, Казан дәүләт университетының география факультетын бетереп, э, Балтач районы Бөрбаш авылына эшкә билгеләндем. Димәк, сез география укытучысы. География укытучысы мин. Менә шул чордан башлап, эшли башлаганнан башлап, минем һава торышы белән кызыксыну Ничектер көчәйгәннән көчәя барды да, шу, шул вакыттан бирле мин бертуктаусыз һава ташын, фенологик күзәтүләрне, башка табигатьнең башка күренешләрен күзәтүләрне алып барам. Һәм менә бер көн дә калмыйча алып бару уже минем соңарак башланды инде ул 1978 елдан бер көн дә калдырмыйча бөтен күзәтүләрне алып барам һәм кәгазьгә төшереп барам. Ә нинди максаттан алындыгыз сез бу эшкә? Безнең бабай да элегрәк Кешеләргә иткәли иде. Менә шул вакытта шулай, шул вакытта шулай дип. Шуннан калгандырмы инде ул, ничектер минем менә шул кызыксыну, табигатьне күзәтү, чагыштыру, һава торышын күзәтү, аны алдан ничектер билгеләргә маташулар, Менә шул этәргәндер инде, күрәсең, көндәлек күзәтүләргә. Менә әйткәннәрнең күбесе туры да килә инде ул, барсы да туры килеп бетмәсә дә, табигатьтә бит шундый үзенең эзлеклелеге бар, якынча туры килә ул. Менә бу күзәтүләр шактый гына очракларда ярдәм дә итәләр кайбер вакытта. Менә элегрәк колхозлар бик сорыйлар яны, колхозлар вакытында. Халык та сорый инде, ничегрәк булачак, якынча булса да әйтергә тырышасың. Менә шуннан шушы шөгыльгә әйләнде инде ул. Көн саен күзәтеп барам. Әмир абый, менә сез безгә шундый дәфтәрләр алып килгәнсез. Шундый ничә дәфтәрегез җыелды сезнең? Аларны кайда саклыйсыз һәм менә шуларны гомумән туплап, ниндидер халык сынамышлары, халык табигате формасында китап иттереп чыгару теләгегез юкмы?
Бу көндәлекләр үзем өчен генә инде ул. Монда фенологик күзәтүләр, шушында ук язып барыла, истәлекле вакыйгалар да. Бу үзем өчен дип язып барам инде мин моны күбрәк. Но боларны э, китап итеп чыгаруның кирәге юктыр. Монда шулай ук вафат булган билгеле шәхесләр, авылдашлар яки булмаса истәлекле вакыйгалар, Табигатьтәге үзгәрешләр бөтенесе язылып бар да, менә шундый дәфтәр формасында алып барам инде мин аны. Уртача температуралар, җилләрнең юнәлешләре, исү көннәре, әйткәнемчә, фенологик күзәтүләр, үсемлекләр, хайваннар дөньясы язып барырга тырышам. Ә менә үзегез үз тормышыгызда менә шушы күзәтүләрегез белән, шушы язмаларыгыз белән сез ни дәрәҗәдә файдаланасыз? Нәрсә өчен кирәк ул сезгә? Бу миңа менә без үзебез әл булса да, теге яше бер шактый булса да, минем иптәшем бик яшелчә, җилә җимеш үстерергә ярата, бакчада эшләргә ярата. Мин үзем шул терлекләр белән әле сыер асрыйм әле мин, бозауларым бар. Вот менә шушы вакытта ул мәсәлән печәннәр хәзерләгәндә ярдәм итә. Кеше сораштыра, чабыйк микән, юк микән, яңгыр яумас микән дип, менә шундый вакытларда кирәк инде ул. Аннан соң корауларны билгеләгәндә, мәсәлән, бүген ябыргамы, юкмы, үсентеләргә иптәшем миннән сорый. Мин әйтәм, бүген япмасаң да була, бүген кырау төшми дип. Менә шундый вакытларда сынамышлар якынча туры килә ул барыбер. Барысы да туры килеп бетмәсә дә, менә Ничә проценты туры килә? Менә кайбер елларны 80, 85, даже 90-га хәл туры килә ул, туры килеп тора. Менә мәсәлән, бу елны әйтеп була, төгәл иттереп әйтеп була. Якынча менә самый кирәк вакытта май аенда быел 24-нче елны майның ахырында, июньнең башында эссе вакыт бар һәм шактый коры булачак. Бу бик кирәк вакыт үсемлекләргә. Бик кирәк вакыт. Менә шул вакытта коры булыр дип фаразлап торабыз. Бу турыда инде белешлеләр кирәк. Үзе кирәк дип санаган кешеләр дә беләләр моны, авыл хуҗалыгы идарәсендә дә беләләр. Менә шундый корырак вакыт бар, май ахыры, июньнең башында. Ә менә быелгы карның безнең табигать өчен, гомумән, авыл хуҗалыгы өчен уңай һәм тискәре яклары нәрсәдә булачак? Моның, дымның хәзер Аны тискәре ягы юктыр дип уйлыйм мин хәзерге вакытта, менә яз өчен. Менә әйтеп торам бит, майда уже анда шактый коры көннәр бар. Көз өчен дә хәзер юк инде ул, ни өчен дигәндә, ничә ел, ничә ел рәттән көзләр коры килде. Менә бу языкта шушыл азрак инкел урыннарда җимерү Җимерүләр булса гына шундый зыяны булыр дип уйлыйм мин, башкачаның зыянын күрмим мин аның. Вот менә безнең елгалар Вяткага коя инде. Даже менә соңгы елларда Вятка үзәгендә печәннәр тәбәнәк булып үсә башладым, җитмәгәннән бу. Вот менә хәзер быел кар нормаль. Менә без яшьрәк кечкенәрәк вакытта шундый карлы еллар күзәтеләдер иде. Соңгы елларда бит кар бөтенләй булмады. Ә менә быел хәзер кар нормаль. Кирәгеннән артык дип әйтәләр, ну, артыгы булмас аның. Бу әкренләп файдага булыр дип уйлыйм. Сезнең яшьлек безнең бала чак кары гына инде бу, без аны Әйе, әйе, күргән. менә шул вакытта. Соңгы елларда яумау белән генә түгел. Әйе. Ну, соңгы елларда коры булды. Менә мин аны еш кына сөйләшәбез инде, минем укучыларым Арча районында, Балтач районында кызыксынучылар бар. Гел киңәшеп, менә әле менә монда килгәндә дә сөйләштек. Алар белән сөйләшеп торабыз.

Элеккеге шикелле үк түгел. Явым-төшемнәр күләме менә соңгы берничә 40, 30-40 елда кимеде ул явым-төшемнәр күләме. Бу дөрес, ләкин табигатьтә бит цикллар бар. Менә аны кайбер галимнәр бүлеп йөртәләр 99 еллык, 33 еллык, 11 еллык, 5 ел ярымлык цикллар дип бүлеп йөртәләр. Табигать шундый цикллардан тора ул. Менә бу цикллар акрынлап кабатланып тора. Мәсәлән, Менә берничә ел рәттән коры булды. Аннан соң шактый җәй дымлы булды. Менә бу шушы циклларга бәйледер дип уйлыйбыз инде без аны. Географлар шулай дип уйлыйбыз, циклларга бәйледер дип. Менә алдагы җәйдә тоже башы шактый коры көтелә аның. Мондый карның күптән булганы юк бит. Мондый кар булган икән, оказывается, мин үземнең дәфтәрләремнән карадым.

Ул күрәсең, менә бу безнең бит инде төп безне дым белән тәэмин итә торган фактор Төньяк Атлантика агымы. Вот, менә бу Төньяк Атлантика агымына бәйле ул. Төньяк Атлантика агымы үзенең юнәлешен әкренләп үзгәртә. Яки теге Англиянең Англиянең төньяк тарагы үтә яки ничектер, яки үзгәртә, яки аның су күләме кими. Менә шул вакытта күрәсен шушындый цикллар буладыр инде ул. Дым җитмәүдән килеп чыга бит инде ул корылык. Ә дымны безгә тәэмин итеп торучы бал, э, Атлантик океан шулай бит. Атлантик океанның һава массалары килү кими. Димәк, монда Төньяк Атлантика агымының тәэсире зур.
Гомумән, соңгы арада табигать шундый бераз көйсезләнде дип әйтикме, тукайча җил дә вакытында исеп, яңгыр да вакытында ява дигән э, шундый тасвирламадан без чыгып киттек кебек. Ничектер менә э, җәй көне яңгырлар булса, алар давыллы һәм бик яшенле яңгыр яуган саен. Кар күп яуды, кайбер җәйләр нык коры. Менә шундый кискен үзгәрешләр алар нәрсә белән, табигать көйсезлекләре нәрсә белән бәйле?
Аны бик күп аңлатырга маташалар инде. Но, но шул мин бары шул да шулай дип кенә аңлата алам. Бу цикллар инде булган ул электә андый курлыклар да булган, давыллар да булган. Менә шул цикллар белән бәйле булырга тиеш ул. Табигатьнең үзенең цикллары бар бит. Әнә Великий потоп дип бар инде ул. Теге дини китапларда шулай бит. Теге Нух пигамбәр көймәсе дип бар бит әле. Ул бит бөтен дөньяны субасу булмаган ул. Ул якынча менә шушы э, фарсы култыгы тирәсендә булган хәлләр бит инде бу. Шушы вакытта шундый климат булган анда. Хәзер менә ул ул тирәләр ярымчүл бөтенесе. Между прочим, чүлләрдә яңгыр яву бик куркыныч, бездәгедән куркынычрак. Су басу була чүлдә яңгыр яуса. Ни өчен дигәндә, суларның ага торган юллары күмелгән була. Менә бездә ул яктан Тукайның әйткәнчә үк булмаса да хава торышы, акрынлап кырга таба барса да зарланырлык түгел. Алла, Аллага шөкер, менә узымнар быел карап йөрим мин. Бу көздән алар начаррак керделәр, коры булу аркасында. Шулай да узымнар әйбәт кенә чыгып киләләр. Ә сезнең үзегезнең күзәтүләрегездән чыгып, менә ул цикллар ничә елдан ничә елга кабатлана?
Безнең гомер бит инде ул, менә күзәтү вакытын гына карасак та, бер 40-50 ел. Ул ике, ике циклга да тулмый әле ул. Менә, ну, якынча 11 елда 11 елга кабатлана. Кабатланып бара 11 елдан 11 елга. Менә әйтеп күрсәттем бит мин нинди ташулар булды дип. 78-дә бик көчле ташу булды ул. Менә минем дәфтәрләрдә язып куйган инде ул. 78 авыл. Шуннан гел кабатланып бара ул якынча. Теге ел саен су басу ни булмый. Безгә теге гел су басуларын әйтәләр дибез бит. Алар төрлесе төрле җирдә булалар ул су басулар. Ха информация күп кешедә. Мәсәлән, су басу күптән булганы юк. Безнең Арча Балтач районнарында күптән су басу булганы юк артык. Күп итеп су басу булганы юк. Әмир абый, һава торышын фаразлар өчен, менә шундый фаразлар ясу ясау өчен нинди билгеләргә игътибар итәргә кирәк? Сез нинди билгеләр буенча фаразлыйсыз аларны? Иң беренче,
ул бит һава торышы ел вакытларына карап күзәтелә инде ул. Менә безнең дүрт төп ел вакыты бар, кыш, яз, җәй, көз. Менә халыкта шундый гыйбарә бик ныклап урнашкан. Кышка ошап җәй килә дип. Мәсәлән, кыш көне бервакыт кар булган икән, шул вакытта җәй көне яңгыр була дип. Бу якынча туры килә. Кышка ошап җәй килә. Мәсәлән, кыш салкын булган икән, җәй эссе булырга тиеш, ансы дөрес. Якынча туры килә ул. Но шулай да барыбер игътибар итергә кирәк инде. Мәсәлән, каргаларның килгәне шактый. Каргалар оя ясамый. Тик очып йөриләр, өй ясамыйлар. Э, китәләрме соң алар?
Хәзер бит каргалар китми. Менә алар килде, кара каргалар, тик йөриләр, өй ясамыйлар. Бу нәрсәне күрсәтә? Кеше аны элек күзәткән. Бу шуны күзәтә, әле димәк, йомырка салырга иртә. Димәк, салкын, булар йомырка салмый әле. Алар йомырка салыр вакыт җиткәч ояларын ясый башлый. Булар каргалар так торыш сөйлиләр. Алар бит менә бик кызык. Киткәндә дә бит алар суыктан куркып китми. Алар ашарга булмаганнан китә, кар каплагач. Менә ашарга чыга башлагач кайталар алар. Менә хәзер алар оя ясый башласа, иркенләп әйтергә була. Менә бүген хут суыгы чыкты, 40 көнлек. Җиденче февральдән егерменче мартка хәтле бара торган хут суыгы бүген чыкты. Менә шушыннан соң уже каргалар оя ясый башларга мөмкин. Көннәр язга киткәч кенә өе ясый алар. Йомырка салырга кирәк чөнки. Ә йомырка суыкка чыдамый. Аны гел басып утырып булмый бит. Шуңа күрә алар беләләр табигатьне. Менә шул үсемлекләр, хайваннар дөньясын карап, якынча чамалап әйтергә мөмкин аны. Ә сыерчыкларны кайчан көтәбез без? Сыерчыклар соңарак килә әле. Ну, менә бу яз әле килмичә тора, бик нык тота. Менә бүген, мәсәлән, 17 градус иде безнең Яңгул авылында, иртә белән минус 17 градус иде. Бу якынча февральнең икенче яртысына каршы температура. Вот, мартның икенче яртысы түгел, бер ай элегрәк булган температура менә бу. Менә шушылай ныктыру әйбәт таның. Ул аннан соң әкренләп Чынлап торып виллага китәчәк. Ну, менә бер нәрсә бар. Май аендагы ике эшне пешергән әйбер бар, бер корылык бар. Корырак вакыт, самый кирәк вакытта. Аннан соң менә хәзер әйтәм. Май ахырында бер корал бар.
Уңайсыз вакытта. Уңайсыз вакытта.
Менә самый үсемлекләр үскән вакытта бу бит кеше бакча белән дә шөгыльләнә хәзер бик күп. Менә шушы майның уртасы тирәсендә ул бер курау күзәтелергә мөмкин. Әле була дип әйтеп булмый аны. Ул вакытта температура июль аенда шактый төшеп алган, салкынча булып алган. Бу курауны күрсәтә. Ә җәйне нинди көтәбез үз быел? Җәй нормальный, җәй була инде, шактый эссе, җәй була ул. Но менә былтыр бит хәтерләсәгез, Җәй июльдә генә башланды. Хәтерлисең бик, июнь ае салкын чагы. Әйе. Быел алай булмаячак.
Быел җәй июньнән үк башлана, май ахырыннан ук башланачак быел. Былтыр чын җәй башланды июльдә генә, июнь салкын чагы булды. Быел җәй иртәрәк килә. Ну, яз озын була, менә ул ягы бар. Менә уже мартның уртасыннан башланды ул, почти майның ахырына хәтле яз барачак әле. Аннан кисәк эсселәтә. Кисәк аннан соң җәй башлана. Теге яздан җәйгә күчү кинәтрәк булырга мөмкин. Былтыргы шикелле түгел. Ә сез үзегез Гидромедцентр фаразларын тыңлыйсызмы? Яки үзегезнең кендәлегез буенча яшисезме? Тыңлыйм, тыңлыйм мин аларны. Аларны Туры тыңлап киләме сезнең фаразларыгыз белән аларның фаразлары? Аның туры килгәне бар, туры килмәгәне бар. Менә э, укыйм инде мин Переведенцевның әйткәннәрен дә, Дип барам, алар алар бит приборлар белән, спутниклар белән эш итәләр инде алар. Ну, алай да ул бит тәл туры килеп бетми алай юк та. Ни өчен дигәндә, һава торышы шундый нәрсә бит инде ул. Болай да тегеләй дә үзгәрә мөмкин. Но мин аларның әйткән фаразларына файдаланам. Алар глобальрак фаразын әйтәләр, зуррак вакытка фаразын әйтәләр. Ә сез ничә көнгә фаразлыйсыз? Менә мин аны күбрәк инде менә кеше кеше бит кеше сорый ул менә. Печән өстендә сорый башлый ул. Әле утыртыйкмы, чыгарыйкмы помидорларны мәсәлән тышка дип, менә шул вакытларда мин кыскарак срокларга әйтәм. Көтүгә чыкканда бүген яңгыр. Көтүгә чыкканда.
Туры килгәне бармы соң менә? Туры килгәне һәм килмәгәне, үзегезнең авылдашларыгызның сезгә ниндидер шелтә белдергәне юкмы? Бар.
Самат дигән авылдаш бар минем, безнең күрше инде ул. Көтүгә чыгып бара, Әмир ае бүген явамы ди. Ява дидем. И, тугызынчы яртыдан тотынды, көне буе яуды. Безнең Самат кайтып бара икән, көтүдә мырлый-мырлый, Әмирнең авызын төяргә кирәк аның, көне буе язды дип әйтә, ди. Көтү дип әйтеп алайса, мин ялгыш атып куеп Икенче көнне чыгып бара Самат, әлеге дә баягы миннән сорый, Әмир аю ялаван бүген ди, көтүгә чыгып бара. Моны миңа җиткергәннәр ди сүзен. Мин ишетмәмешкә салыштым, тагын көне буе яуды. Самат әйтә ди, ул сыбылыч белгә ул аны әйтмәгән дип әйтә. Ничек әйтсәң дә ярамый. Ничек тә ярамый. Фаразлан. Ә сезнең менә бу күзәтүләрегез белән, көндәлекләрегез белән фәнни оешмалар, авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре кызыксынганы юкмы? Бөтен председательләр сорыйлар. Аша Балтач районында. Сора элегрәк күп сорыйлар, хәзер сирәгәйде, но сорыйлар. Даже көндәлекне алып бирмичә калдырганнар да бар. Менә бу Арча районының бер колхоз председателе күпме сорап йөрдем көндәлекне. Алты еллык көндәлегем шунда китте. Югалткандыр инде ул аны. Чүриле дигән авылны беләсез Арча районы? Беләм, әйе. Вот менә минем тишле специально килеп алды, шул килеш калды. Бәлки ул хәзер безне тыңлап, сезнең көндәлегегезне кире китереп бирер. Ул элек үк булган хәл инде ансы. Теге Теге теге гасырда ук булган хәл. Безнең халык бит инде сынамышлар буенча да яшәргә ярата. Үзләренчә фаразларга. Менә шушы халык сынамышларына ышанырга ярыймы? Ярый.
Ярый. Алар туры киләме? Килә, килә ул.
Аның кайберләре бар просто теге ырымнар дип кенә дә әйтәләр. Ну, халык сынамышлары килә, якынча туры килә. Туры килә ул. Менә бигрәк тә, менә мин әйтер идем, безнең Балтач районында удмурт милләтләре күп инде, удмуртлар бар. Менә алар табигатькә якынрак халык. Алар төгәлрәк әйтәләр. Аларда шундый сынамышлар бар. Исен китер алар бездә, менә алар төгәл, төгәл әйтәләр. Ничек буласын алар төгәлрәк билгели. Алар табигатькә якынрак халык безгә караганда. Безнең бит татарлар элек мондый ук бу табигатьтә яшәмәгәннәр дә алар. Соңарак килгән без ич инде без монда. Алар гомер буе шунда яшәгән, аларның менә шулай туры килә. Аларның картлар бик беләләр. Бәлки ул мәҗүсилек белән дә бәйле. Мәҗүсилек белән дә бәйле. Аларның бит әле мәҗүсиләре дә бар. Мәсәлән, Тагашур дигән авыл бөтенесе мәҗүси алар. Алар теге христианга басмаганнар. Аларның картлары бик белеп әйтәләр, менә сораштырып була. Алар даже җиргә утырып карый әбиләр. Яшелчә утырыр өчен хәзер дә.
Хәзер дә җиргә утырып карыйлар. Чыкмыйсыз бакчага, бетте, пока җир суык. Утырып карыйлар менә әбиләр так просто. Ә без календарь буенча яшибез. Без календарь буенча йөрибез.
Алар менә җиргә чыгып утырып карый. Утыртмыйсыз пока иртә. Ә менә без бәрәңге алу яки бәрәңге утыртуларны вакытында эшлибезме хәзер? Миңа калса, ничектер елдан-ел иртәрәккә күчә бара кебек.
Ие ул хәзер бит менә ашыгабыз хәзер, ашыгабыз. Әнә ул традицияләрне саклау да кими башлады хәзер. Аннан соң бит инде менә уйлап карасаң, ул бәрәңгене аның бит үсәсе бар, җиргә, туфракка суы кермичә аны алырга ярамый. Ул бит аннан соң авыруларга бирешә торган була. Ашыгабыз хәзер. Иң уңайлы вакыты менә бәрәңгене кайчан утыртырга һәм кайчан алырга кирәк? Иң уңай вакыты менә хәзер кеше безнекеләр ранний белән мавыга башладылар. Ранний сорт бәрәңге белән тиз өлгерә торган. Безгә бармый ул бәрәңгеләр. Ул әнә шул предпринимательләр өчен генә сат, сатырга гына бара инде ул. Иң уңай вакыт бәрәңге утыртуның яз көне Шомырт чәчәк атып бетергәннән соң утыртсаң шәп инде, ә көз көне симән көненнән соң казыйлар. Симән көне була ул 14 сентябрь. Менә 14 сентябрьдән соң сабакларны урсаң ярый уже. Вот элек шулай эшләр, туфракка суык кергәнне ярата, бәрәңге ныгырга тиергә ныгырга тиеш. Ә без бит инде көн коры булганда тизрәк алып бетергә дип ашыгабыз хәзер. Алып бетергә. Утыртканда да туфракка күпмедер җылы кермичә бәрәңге тишелми генә ул. Утырт апрель ахырында. Ул барыбер тишелмәячәк ул. Билгеле бер градуска җитмичә бәрәңге тишелми ул. Но менә казыганда туфракка суык кергәч казу әйбәт, бәрәңге нык була. Авыруларга бирешми торган була. Элеккеге сортлар хәзер ул лорк сортлары юк бит инде алар, бик сирәк калдылар. Хәзерге сортлар алар 3-4 елга чыдый. Үзеннән үзе бетәләр алар. Хәзер бит инде безнең бакча эшләре башланачак. Инде Әйе. күп халык үсентеләр утырта- Әйе. ү- үстерә хәзер. Ә, Кайсы яшелчәне кайсы вакытта чыгарып утырту, урамга утырту, теплицага утырту кайсы вакытта әйбәт?
Теплицага утырт, утырту аны ел круглый у- үстереп була инде аны почти. Теплица менә туфракка чыгару инде ул обязательно Бездә чын ныклы ни булу өчен егерменче майлардан соң чыгарсаң әйбәт инде ул. Ул шундый еллар бар, июньдә дә кыравыт төшә ул даже. Но үсемлек ныгач, аны саклау җайлы. Өстенә ябып маташабыз бит инде без. Барыбер менә шул егерменче майлардан соң туфракка җылы кергән була инде, якынча. Утыртсаң ярый. Ә, ә кишерләр, андый тамыр азыкларны иртә утырту файдалырак инде. Иртәрәк утырсаң әйбәт. Алар салкыннан курыкмыйлар.
Алар салкыннан курыкмыйлар.
Үзегез бүген нинди бакча эшләре белән шөгыльләнәсез? Мин күбрәк үзем җиләк-җимеш белән шөгыльләнәм инде бакчада. Яшелчә белән иптәшем шөгыльләнә, но мин үзем, үзем күбрәк терлек белән маташам инде. Әле сыер асрыйм мин, бозаулар бар. Җиләк-җимеш агачларын үзем карыйм, ә яшелчә белән иптәшем маташа. Ике теплица бар, менә шул теплицалар да, аннан соң грунтта, ачык грунтта алты, алты сутый яшелчә бакчасы бар безнең, яшелчә генә алты сутыйда үсә, бәрәңгене санамыйча. Вот. Ана ул иптәшем маташа. Ну, балалар булышалар инде кайтканда. Иң киң таралган билгеләр нинди фаразлаганда? Менә сез табигатьнең нинди билгеләре буенча фаразлыйсыз? Ул кошлар буенчамы яки үсемлекләр, агачлар буенчамы, явым-төшемнәр буенчамы, нәрсәләр буенча еллык фаразларны төзисез?
Табигатьнең ул фаразларлык Объектлары күп аның. Иң беренче менә бу ел вакытларын чагыштырырга кирәк. Кыш белән җәйне, яз белән көзне, аннан соң бик күп нәрсәгә карап белеп була. Мәсәлән, табигатьнең бик күп компонентлары бар бит аның. Тал псиләренә карап та чамалап әйтеп була. Аннан соң явым төшемнәр күләменә, карның күләменә карап әйтеп була. Аннан соң беренче кырауларны менә шушы булган суыкларга карап әйтеп була. Аннан инде теге, менә хәзер фәннирәк дип әйтсәк, һава массаларына карап әйтеп була. Һава массаларына карап. Менә әле әйтеп тордым бит, каргалар өй ясамый дип. Димәк, әле сын яз килеп җитми. Вот. Менә шундый табигатьнең бик күп компонентлары әйтә аны. Вакыт, вакыт дип. Менә мәсәлән, бәрәңгенең өлгергәнен күрсәтә торган әйберләр бар тоже. Аны күзәткән кеше генә белә инде, туфрак ярылып китә, мәсәлән, бәрәңге әйбәт үссә. Ярылып киткән була. Сабаклары көя башлый аның. Иртәрәк кырау төшкән икән аны теге бәрәңгене тотудан мәгънә юк инде шулай бит. Ул яклары бар менә бик күп табигать күзәтсәң бик күп компонентлар аның әйтеп тора менә шулай шулай шулай булырга тиеш дип әйтеп торалар. Ә Татарстанда сезнең кебек халык синоптиклары күпме? Сез бер-берегез белән аралашасызмы? Күп.
Мәсәлән, Аштбашташ районында Рәис Шакуров бар. Вот. Удмуртлар бар, менә минем таныш удмуртлар.
Алар барсы да сезнең яклар. Мәсәлән, Камар ягы белән Казан арты ул бит инде барыбер ике төрлерәк э, климат. Әйе. Э, ул, ул якныкылар э, бармы? Аралашасызмы алар белән?
Мин андагы синоптиклар белән аралашкан юк, но Нижнекамский телевидение Исегелминнан сорый. Бездән соң. Ә сезнең әйткәннәр менә ул якка туры киләме соң? Киләдер инде, сорамаслар и килмәсә. Киләдер гел сорыйга бер айда сорамыйча калганнар юк. Ә менә Әмир абый, сезнең кебек халык синоптикларына игътибар җитәме? Менә сезнең күзәтүләр, сезнең эзләнүләр ниндидер фәнни эшләргә нигез иттереп алырлык түгелме икән? Яки сезгә ничектер менә фәнни хезмәткәрләр тарафыннан Ул дәлилләнмәгән, расланмаган дигән караш юкмы?
Юк, мин алай фәнни хезмәткәрләрнең үк килгәне юк, но минем эшләр белән диплом яклаган кешеләр бар, югары белем алганда. Сорап торалар. Менә Арча районыннан да булды, үземнең укучылар да булды. Аннан соң Ә нидән, Кукмара ягыннан килеп алып, даныйларны алып киттеләр менә шул диплом яклар өчен, нәтиҗәләр ясар өчен. Мин ярдәм итергә тырышам, мөмкин кадәр. Бүген әле менә Казанга барганда уже бер фермер шалтырата, минем туган яктан ничегрәк булачак дип. Менә әле машинада барганда шалтыратты ул. Шундый сорыйлар. Кирәк кешеләр, кызыксынган кешеләр бар. Менә үземнең укучылар бар. Укучылар бу сезнең мәктәптә укыган укучылар? Мин укыткан укучылар, кызыксынучылар бар, шулай. Сезнең юлны дәвам итә. Минем юлны дәвам итәләр, әйтеп, әйтеп торалар. Ә менә сезнең кебек, э, сезнең кебек шундый халыкчан синоптикларга нидер берләшү, берләшмә, бер-береңне өйрәтү э, кирәк түгелме? Ничек уйлыйсыз? Белмим, бу турыда минем уйланганым да юк. Ну болай теге күрешкәндә шул алдан әйтеп әзерәк фаразлаучылар була ич инде ул очрашып сөйләшәбез инде әйдә мин мин күбрәк удмуртлар белән сөйләшәм инде үзем белеп бетермәгән нәрсәләрне дә сорыйм мин алардан ничек булачак дип алар да агач кайрысына карап та әйтәләр ничек нәрсә була соң кайрыларга карап мәсәлән зирек кайрысына карап яз ничегрәк килә аларның шундый Алар бик табигать белән бәйле халык бит. Алар табигать халкы. Табигатьтә дә, өйдә дә матур һава торышы теләп, әлеге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Әгәр сезне кызыксындырган сораулар, борчыган темалар, мәсьәләләр булса, әлеге чыгарылышның астында үзегезнең сорауларыгызны язып калдыра аласыз, хөрмәтле тамашачылар. Һәр сорауга җавап бар.